Illum se nibda naqra rumanz, mhux se naqrah kollu, se naqra biss l-ewwel ftit kapitli, jismu Esklussiva dott Komm. Dan miktub minn kittieb żagħżugħ jismu Gabriel Schembri li twieled fl-1991. Għoġobni ħafna dan il-ktieb u għalhekk qed nitħajjar Naqra l-ewwel ftit kapitli biex forsi min qed jismagħni jitħajjar li jaqra l-kumplament isibu hu waħdu l-ktieb u jkompli jaqra l-kumplament ħa jara kif se tiżvolġi l-istorja. Mela, esklussiva dott com ta' Gabriel Schembri. Prologu Il-frixkun tax-xampanja kien qiegħed jistrieħ qalb is-silġ. bl-aħħar qatriet ileqqu max-xoffa tal-flixkun. Hekk saru jibdew il-laqgħat fir-raba' sular tal-istamperija biċ-ċelebrazzjonijiet għax il-flus sa fl-aħħar bdew deħlin. U n-nies bl-ingrevati u l-qomos imxammrin imdawrin ma' mejda kbira tleqq u ġdida kienu qed iġorru tbissima kbira fuq wiċċhom. Kevin, l-editur, kien għadu kemm temm l-aħħar slajd fuq l-iskrin il-kbir li kellu warajh. U għal darb'oħra rġajna sservajna żieda fin-numru ta' nies li qed jixtru l-gazzetta tagħna. U mhux biss, ħa nifs mis-sigarru, tabt fuq tnejn tnejn biex iwaqqa' l-ġamar u kompla. L-online portal Esklussiva dot com diġà sejjer tajjeb ħafna, avolja għadu jiftaħ u qiegħed jiġġeneralna ħafna riklami. Hawn l-editur ħares lejn John li xjaħ membru tal-bord. Dan minkejja li uħud minnkom ma qdru l-pjan li niftħu sit bl-aħbarijiet bil-Malti u għamlu li setgħu biex dan il-portal ma jsirx. Qabel ma kellhom iċ-ċans biex iduru ħa jagħtu ħarsa qarsa lil John, mill-bieb daħal malajr Frank. l-assistent personali ta' Kevin u l-viċi editur tal-gazzetta. Kev, nista' ntellfek minuta? Kevin għamillu sinjal b'idejh biex jitlaq 'il barra. Imma Frank baqa' fil-bieb. Kevin, kwistjoni urġenti! insista. U t-tnejn ħarġu 'l barra mill-kamra u tkellmu bil-mod minn wara l-bieb. X'inqala'? staqsa Kevin. L-istorja li għandna fuq il-faċċata tas-sit. Tal-karozza li kellha bomba? Iva, dik. Ħa nneħħuha minn hemm, ta? Dik l-istorja qatt ma ġrat. X'inhu? għajjat Kevin. Imma Rick ċemplilna li ok, nistgħu ntellgħuha hux hekk? X'jiġifieri ma ġratx? Ma nafx. Bgħatt lil xi ħadd jiċċekkja u m'hemm xejn, wieġbu Frank. Kevin bjat. Aqbad ara x'se tagħmel u ġib lil Rick issa stess, hawnhekk. Qed nipprova, imma mhux iwieġeb. Ħa nneħħi l-istorja minn online, ta? U ngħid lil tal-print biex iżommu kollox u ma jistampaw xejn. Fil-pront, mill-parkeġġ tal-istamperija jinstema' ħoss kbir ta' splużjoni qawwija. In-nar tant kien qawwi li dawwal il-kamra tar-raba' sular. L-irġiel kollha li kien hemm Qamu jiġru 'l barra, maħsuda. Widnejn Kevin ittarrxu. Seta' jisma' biss bħal tisfira b'nota għolja. Iżda għall-kuntrarju tal-oħrajn, qagħad fil-kamra ħdejn il-bieb biex forsi jagħmel ftit sens minn dak li kien qiegħed jiġri. Imbagħad, ħares lejn l-assistent tiegħu u qallu. Frank, Dan x'kien? Hemm jintemm il-prologu u issa se nibda l-ewwel kapitlu li jibda hekk, Ix-xemx taħraq ta' filgħodu laħqet il-kpiepel t'għajn Rick u kellu jistenbaħ ta' bilfors. Bdiet ġurnata oħra. Mal-ħajt ta' fuq rasu kellu inkwatru żgħir bil-ħġieġa mxaqqa b'santa tal-mewt ta' mara ta' mhux aktar minn 40 sena, b'għajnejha kbar u bi tbissima li tixgħel. Bexxa għajnejh u ħarstu waqgħet fuq l-imbarazz li kellu fl-art madwar is-sodda. Kont tistħajjel li xi ħadd daħal jisraq u ħarbat kulmhemm. Jekk kienx hemm xi ħaġa ta' valur li wieħed seta' jisraq, dik kienet storja oħra. Fost it-tapit ta' karti u mbarazz inutli li kellu fl-art, kien hemm avviż għal xi xogħol fi kċina. Ieħor qreb tiegħu kien għal biċċa oħra xogħol f'xi ħanut. Mill-avviżi kollha mxerrda mal-art, kien mar jipprova xi wħud minnhom. Oħrajn kienu wegħduh li se jgħajtulu imma qatt ma sema' xejn mingħandhom. Illum nerġa' nipprova xi ħaġa oħra, ħaseb. Kien għoddu reġa' ntilef f'nagħsa ħelwa meta sema' 'l missieru jgħajjatlu. Rick! Rick! Issa x'inqalalu? gengemm Rick waqt li qam bil-mod, ħalla għajnejh jidraw id-dija tax-xemx li imliet il-kamra. Mexa sal-kamra tax-xwejjaħ u staqsieh x'kellu bżonn. Agħmilli tazza ilma għax ixxuttajt! qallu. U tassew kont tista' tixxotta fis-sħana qalila ta' Awwissu, speċjalment fin-nuqqas ta' air condition jew tal-inqas fan. Fix-xitwa tgħid tgħaddi bla dawl biex iżżomm it-temperatura t-tajba, imma fis-sajf mingħajr naqra fan Kienet taħkem sħana terribbli fid-dar ċkejkna. Dan kien it-tieni sajf li George u ibnu Rick għexu fid-dar mingħajr elettriku minħabba li ma kinux ħallsu l-kontijiet. Imnalla Malta ma tagħmilx kesħa qalila għax kieku x-xwejjaħ George juġgħu ħafna aktar daru fix-xitwa. Ħireġ siegħa kollox pata qal Lurick filwaqt li jnewwillu t-tazza bl-ilma. Iddumx ma tiġi, tinsiex, għandi bżonnok hawn! Iż-żagħżugħ qeleb għajnejh. Kemm-il darba kien se jismagħha din! Iva, Pa, sija kollox kemm ngħin lil ta' ħdejna f'xi biċċa xogħol, Forsi jagħtina xi ħaġa tal-flus. Ix-xiħ ħares imma ma weġibx. Għajnejh kienu miksura u mimlija emozzjoni, donnu qed jiftakar f'meta kien għadu b'saħħtu, jew meta kien għad hawn martu ddur bih. Dawwar ħarstu lejn is-saqaf u żamm ġo fih. Siegħa pa, mhux aktar, daqqa tara li ġej lura, qallu Rick, u qabad miexi lejn il-bieb ta' barra. Anke ħuk hekk kien qalli, ibni, li se jmur għal biċċa xogħol u jiġi lura. Iż-żagħżugħ għaddas rasu 'l isfel u rħiel għal barra. U hemm jintemm l-ewwel kapitlu mill-ktieb Esklussiva dot com ta' Gabriel Schembri.